Azat ýoda, azat ýoda, atlanalyň-a, atlanalyň. Salam hormatly watandaşlar! Zdrastwuyte dragii Türkmenistanci! Soňky birküç ýylyň içinde biz ýaňky umumy ýurduň içinde bolup geçýän syýasy wakalar barada, onuň bi syýasy göreş barada, bi adamlaryň ýagdaýlary, oň bilen baglanyşykly bi olaň ynsanlaň raýat hukuklary, azatlyklary barada yzygiderli gepleşikler, Şulaň hemmesi geçip dur. Gitdikçe gitdigiçede adam köpeli ugrady. Ine soňky birki ýylyň içinde adamlar bir tanalmaýan adamlar geldi. Täze täze adamlar geldi. Özem bular bir ýaňky bir ýurt içinden ýaňy diýeli bir ýyl iki ýyl geçip bir gelip şu meselä goşulan adamlar dälde. Bular bi şol türkmeniň Ýatar ýatar daň atanda lak atar diýilýäni şu bu ýaňky kimsi on ýyl kimsi ýigrimi ýyl bular gezip ýörler içinde bulara hemme zat alaýykdy birden ene bular ýaňky oýandylar da goşuldylar a bolýa gaty gowy a siz goşulýan bolsaňyz bi göreşýän bolsaňyz gowy zat. Ýöne göreşýän adam elbetde sen biri bilen bir gürleşýänem bolsaň oň jogabyny eşitmeli borsuň ýa-da bir ýumruklaşyp ýörenem bolsaň ahyry bar-a seň şarpaňa o-da bir şorak şarpyk jogap berer-ä dogry dälmi? Ýa-da bir ýuwaşjyk bilen aňyrdan bar-a yzyna ýörän bolup seni bir gabawa salyp üç-dört sanak bir daýawrak adamyň içine salar dogry dälmi? O zatlaryň hemmesi hilegärlik, syýasy hilegärlik. Men meselän bi gürrüň näme hakda açjak bolýan. Şunça gykylyk geçip dur, şu onda-munda gygyryp ýörler welin, bi haramdagdan ses çykanak. Heý syn edýäňizmi? O näme üçin? Eger diýeli şu wagt şol ozal harambaşy bolan bolsa, ol aýna bi Orazowam, Aý bu ýaňky Şyhmyradam olar tutars nämeders diýip häli-şindi gürläp ýördi, mundan ses çykanaga. Näme üçin? Şu iki adamyň arasynda tapawut görnenokmy? Görünýär. Men aram-aram adamlar bilen gürleşemde, ýa ýaňky bu ynsan hak-hukuklaryny goraýanlaryň arasyndaky edilýän gürrüňiň içinde şuny ýatladýan, syn edýäňizmi şuň bolşuny? Şu warwar däl, ol warwaryňky daşynda, pyspysyňky içinde diýilýär. Şu pyspysyň erbet hili şu, hiç sesini çykaranak, etjegi içinde. Bi bärde ol onda-munda gürleýän köpelýär, gygyryp ýörenem bar, aý näme ders, Aýsem oňa sögüp ýörenem bar, sesini çykaran-a ol etjegi içinde. Ahyry nä bi on dokuzynjy awgustdamy näme ýaňky bi Öweznepes diýipmi oň dekany bolan ýaňky bi Berdi bi Haramdagyň dekany bolan Aweznepesov şol stomatologiýa fakultetiň dekany şoň ogly Ata Serdarowy Şol ýaňky dem partiýaň başlygy edip goýdy. Ol çykyş edipdir. Bi Minýusdan çykyş edipdir. Ýene-de birki adam çykyp, ahyry gürrüň ýaňky şol konstitusiýa, bi konstitusiýada üýtgetmeler salmaly diýip. Bir parlament, bi ýaňky parlament üýtgedýärler, ony iki palataly edýärler. A ýene-de bir topar hak-hukuklaryny özleriniňki, şolara degişli hak-hukuklaryny köpeldýärler. Muny mensizem aýdan adam kän, men muny gaýtalap durjak däl, ýöne şu gün ýene-de nemäde ýaňky bi Halmyradyň çykyşyna çalarajyk bir göz aýladym, muňa bir ondan-mundan ýaňky seň o nä ilkära şeýtdiň, indem ýaňky bi garşy bolýaň diýip, bu-da bir özüni şol ýaňky ýuwmurlamaň ýoluny gözläp, Ine bi ýaňky bulaň köpüsi şeýle şol ýurduň içine göreşmeli ýurduň içine barjaň bu ýa ha göreşjek ýal göreşsede şotak baryp şotada başlyk bolmaly ýa beýleki şol ýene şoňa meňzeş gürrüňler ýaňky bi bi diýeli bi ol çykyş eden ol Leýla Kamalowa ol göni açyk şol nä Men ýurt içine barma niýetimem ýokdy ýa diýip garaz şuňa zatlara agyz ýag bolýan a näme ýanyňdaky bi sapar näme ýurdyň içine barjak gal diýmedimi ol başyndan şony aýdyp otyra dogry dämi onnoňam şu gezip ýören adamlaň köpüsi bular şu ylgap ýörenler bulaň gykylygy ýöne ýerden dälä. Eger-de bir adam bir özem bar-a bir bir howply iş etjek bolsaň, ony ilki bilen şol ýaňky men ozalam agzapdym, şu sesiňi çykarman şol ýurduň içine girer ýalak, girsinler, çyksynlar, olardan hiç Şübhelenmesin biýanky döwlet biz şol ýurduň indi ýurduň daşyndaky adamlaň bir topary gorkuza gitdi bular gürläp bilýäler indi siz ýurduň içine girip ahyry özüňiz ýalak entäk ýüreginiň gorky gitmedik adamlaň içine garyşyp şotaýda şol ahyry millet şol demonstrasiýa ýa beýlekä çykanda şol gapdalynda şolar ullakan kömekdä Emma ol adamlaryň indi birem girmez ýalyk ýagdaýa geldi. Bir tarapyndan-a kowid, kowid ol ýöne bir bahana. Ýöne syn ediň, ine geçen ýyl ýaňky bi haramdag ölüpdir diýip, Ak Welsapardan başlap, ondan mundy bar-a, şu ýaňky halkyň öňüne düşüp ýörenler bar-a ýaňky. Bi ýaňky düýeji diýýä, bi ondan ýaňky bi azatlyk, bu Fergana razy. O Şyhmyradyň oglam bar-a, ol şermendelik bilen, Aý, Ýiçiw, jopmy men näme üçin size ynanmaly diýip, şol indi diriligini bilnensoňam bar-a, o dawa eden bolup ýör. Buýanky Kakamyrat Hydyryňam içinden, Bar-a, bulaň bar-a, öldi diýip, ine, şonda milletiň umumy ünsi şoňa garşy bolup, bar-a, jemlenen ünsüni şular bölüp ugradylar, paýlaşdyryp ugradylar. Sabry bola daýym bagtly, Ybarat doýanlyk uklady, Şahzat kimin adyň gowy ki. Her haýsy özüne bir neme tutundy ýaňky. Bi ol Artygyň harmanyna öwürdiler. Her haýsy geldi-de, biri bi ýaňky partiýa, bi, iň bärkisi Azady diýäýi. Ol-a bir ulalyp oňalmadyk ol. Ol ol ola bir ýöne ol dogry ol okaýa ol ýaňky ol nirede näme ol konstitusiýada ýa beýleki näme statýalar ol nagla ýöne gürläp gürlete gürleder ýalak adam däl ulyny kiçini bilen a ol nähilem bolsa Azat sen bir zada düşün a sen bir dinden çyksaňam ilden çykma diýlen gürrüň bar sen ýöne warryklap otyrsyň
Birazjyk aýyp söz bolsam aýdaýyn men. Adresatlaram aýtýan Söýünow bilen Klymowa degişli bu. Pizdaboly. Ene siz hakyky pizdabol. Ol sen näme ol seň deňiňmi duşuňmi sen bir nähilem ol sypaýyçylygy elden bermeli däl o beýleki bar ol birmingemiň ýaňky ol neme edip ýöreni Ol horkullap ýören ene doňuzy ýalyk. O-da ondan gowy däl, ol oňa at dakan bolup, aý näme, garran towukdy. Bir garry towuk o taýda Laplandiýada çykyp, Muny etmeli, muny etmeli. Men iň ýigrenýän zadym. Men ol bar-a Halmyradyň ýüzüni ýuwjak ýaly ilki bilen özüm aýtdym ony. Ýöne o men olardan ýaşymam uly. Ony me beýde geldikäriz beýt diýdip yzyndan bara has beträgini diýjek bolup, o biri oňa boky ýarsyn diýen bolup ýör. Siz ondan türkmenmi? Sizde eýýäm türkmençilik ýog-a sizde. Ne dili bilýäňiz, ne milliligi bilýäňiz siz. Şoň üçin bi ýaňky bulaň yzyna düşüp ýören adamlar, indi ýaňky bulaň yzyna düşüp ýören adamlaram bölek-bölek bolup ýaňky dargap barýar. Hemmesi bular agzybir bolarly. Agzybirlik diýilýän ol ýöne boş gürrüň. Eger-de seň ahyr aňyýetiň bir pikire, bir maksada ýugrulmadyk bolsa, ol agzybirlik bolmaz hiç haçan. Men ýaňky ol umumy ýaňky bir pikire, bir maksada ne şoňa diýilýär agzybirlik. Emma şol agzybirlikden bu milleti hemmesini boş etdiler. Bu ylgap ýörenleňem bir topary bar-a. Indi men esasy siziň ünsüňiz nämä çekjek bolýan. Nä bi ýaňky ol Leýla Kamalowa nämeden ak bi ýaňky gitjek gelýä beýleki. Saparam srazu boýun aldy, dessine boýun aldy. Ýöne bi bi siziň öňüňize düşüp ýören adamlaň haýsysy barjakmy şun ýurduň içine? Bulaň köpüsi ola ýolbaşçysy, lider diýip ýörenleri. A bi ýaňky daşyndaky bi ýöne ylgap ýören köçäň ugruna gykylyk edip ýörenler Olarama ýurt o ýurduň içine barjak bolsa özüni beýtirip görkezmez-ä. Ol bir kellesi üýşen adam bolmasa ol düşünýändir-ä. Sen beýtirip gygyryp ýörseň otade seň suratyň alynýar. Byssymylla aeroportdan bardyň salowmalikim diýýäler-ä saňa. Hakylyňyz ýetýär-ä. Onda bileşin edýäňiz muny. Ýurduň içine barmajak bolup edýäňiz. Hä? Siz hakyky şol syýasy populist. Populist diýmek ol bir tekepbirlige ýugrulan gomplyk. Şol ylgaşyp aňyrda men şu arada ýaňky bir Täjigül Begmedowa Ondan owal Gazaklaň nimesi bilen ýaňky bir Kakamyrat Hydyrow bular çykyş edende şol saçy uzynrak bir ýaňky Gazak çykyş etdi iň soňunda. Maňa şol gepleň arasynda iň bir laýyk maňzyma batan gürrüň şol ýaňky düşüniň adamlar bu zatlaň hemmesi eýýam düýnki geçilen gün. Biz siziň ylgap ýörşüňiz bolan çykyş etjekmi siz? Siz hakykatdanam şeýle ýurt üçin göreşýän bolsaňyz onda ýurduň içinde göreşmeli ekeniňizda. Ýurduň içinde göreşmediňiz siz çykaňyzda-da hudaý diýip byssymylla çykdyňyz sizi göreşen adam däl men siziň o taýda bir ýek tük diýäýmeseň. Ga siz arkaýyn çykan adama näme üçin içine girmejek bolýaňyz? Sebäbi eger göreşjek bolsaň, ho Belarussiýaňky ýala aňyrda bara girip ne şoň içini ýurduň içinde göreşmeli. A ýurduň daşynda a bi Amerika bolýa, Amerika bolýa bi o onuň öňünde ýa OBSYAň öňünde bäş adam, üç adam o özem belli adamlar bolsun. Olar ýurt daşyna göçüp ýören ýa şo meseläni galdyryp ýören adam bolsun. A muny ýüzläp, iki ýüzläp sen kimi üýşürýäňiz muny kime görkezjek bolýaňyz? Ondan bir ýaňky ýigrimi bäşinji sentýabrda ýurduň içine biz bararys näme ederis diýip indi indi o gürrüňede men geçjek bolsam bir ilki bilen a bar a ýaňky şol bir Halmyrat hakda ýaňky şoňa şoňa gürlediler diýip Oňa bir ýaranjalyk edip ýa şol neme bir şoň bilen oňuşmaň ýoluny gözläp diýendir diýip düşünmäň. Sebäbi men oň oňarsam ýene-de bir dalajak ony. Sebäbi hemme zadyň belaň körügi sen Halmyrat. Sen maşladyň şony zomba manakdan. Sen od aldyň, şu baryny öjükdiren sen. Hä? Nirä çykmaly? Men saňa ozanam aýtdym-a. Indi senden millet sorýar, niýe, näme üçin çykardyň diýip sorýar. Çykaranynyň tutulany bar, bulaň entäk öň bu mesele entäk öňde. Sen nirä ýiteklediň? O senden galmajak bolsa, sen gürlän bolup ýörsüň o taýda, men nä, lükgeligine näme diýen bolup, men saňa ozanam aýtdym. Indem sen sorap ýörsiň aý bular sorag barda jogap ýok howwa bolmaz oňa jogap sebäbi olar kelisaňrakda etşiň sen şoňarak sen düşündikmi sen günäkär o meselelere o senden galmajak bolup bara aňyrdan bir ýerden bi bi debete diýip bir zat döredi Kakamyrat Hydyr geçen ýylym çykyş etde

Milletiň aňy huşy üýtgän ýalak siz göreňzakmi adamlar ol geçen ýyl ýalan sözledä size özem ýalan gepe goşulan ol ýaňky Berdimuhamedow öldi diýilende bulaň hemmesem şoňa goşulyn nädip yzyna düşüp ýörsüňiz siz hä Bulaň hemmesem boş gygyrypy. Indi bulaň üçini täze oglan bar. Indi ol Myrat diýilýän oglan o özi maňa jaň etdi, ýaňky bir sylap, hormatlap, ýaşuly bir tanşyň. A gaty gowy zat. Menem oňa diýdim, sen diýdim, ol ýoldaşyň nähili diýdim, ol türkmeniň gepine baraýmasyn, mara ýaňky ýoldaşyň garga bolsa iýmitiň poh bolar diýilýäni. Sen diýdim, nähili görýäň? Käbir eýleräk beýleräk gürledi indi ýöne kim bolsada jogap bermeli däl etmeli däl diýdi. O jogap bermezmi? Oň dagy jogap berşini gördüňmi Halmyrada? Hä o şertim şahym etdä göni duran ýerinde. Hä? Ondaňam haýsyňyz lider ikiňizden? Meň eşdişime görä lider senem däl Kakamyradam däl. Lider aňyrdan şäher içinden gelýän ýanykly. Hä? Size näme etmelidigini, nähili etmelidigini biziň bize gelen habara görä aňyrdan paýtagtdan gelýän ýanykly. Onnoňam bar siziň eden hereketiňiz näme ol ilkära dogry arnşka kepderim diýen bolduň soň onnoň ýaňky biri biriňi tutuň diýdiň tahýa geýdirdiň dogrymy onnoňam bir şo on bäş bolnan sen ýurduň içine girjekmi şeýlemi hä aňyrdy şo dekabr aýy şol ýurduň içine girýäňiz ýogsada maýda siz gir girmersiňiz. Biriňizem girmersiňiz. Ýalan gürrüň. Näme üçin şu zatlara baş goşduňyz? Men şoň üçin soraýan sizden. A siz hakyky lider bolýan bolsaňyz milleti näme ýalňyşdyryp ýörsüňiz? A milletiň hemesi anyk bolda bular onda-munda ylgap. Özem bara wekilhanaň öňüne salýaňyz. Olar göni şolaň suratyny alar ýalyk. Netije näme geldi? Ony näme üçin ertýäň batak? Hany siz öz bir ynsan, ondan bir raýat jogapkärsiz. Siz lidermi? Lider bolýan bolsaň her adamyňa sen jogap bermeliň. Niräk itekläp dursyňyz bulary? Aňyrda-da bir warryklap gije-gündiz aý debete-de debete, aý näme ederis, ony ederis, maslahatlaşyp, aý, a bulaň baryny belli etdiňiz-ä, onnoňam bar-a, ol hökman surat däl, audioskanner diýlen zadam bar-a, dogry dälmi? Oň çiti belli bolsa, bysmylla, salowmaleýkim, Aşgabadyň aeroportynda. Näme üçin edýäňiz ony? Bu milleti näme üçin tanatdyňyz siz, hä? Men o OBSE-de çykyş edemde men şul adamlar indi näme etdi, biziň şuňalak biziň şansymyz bar diýen, ony kül etdiňiz tüweleme. Daş edip. Kimsi siziň yzyňyza düşdüler, kimsi beýanky ol düýejiň, o-da bar-a Halmyradyň eli, Halmyrat lük gölegine diýdi welin, byssymylap, lük gölegini elinden aldy-da, hamala bar-a, bir ullakan nemäni jogapkärçiligi boýun alan ýalak, ýigrimi bäşinji sentýabrda barjakmyş. Häý, bir utançsyz adam-ow sen düýeji. Gaty utançsyz adam sen. Ýalandan çyndan mara sen bir heý bir ol çykyş edip sen nä gören zatmy nirde sen ol ýaňky ol neme demonstrasiýa çykan ýeriň he on dört sagat ýol ol o siziň ol kanadaň paýtagtyny meniň paýtagtynda ýaşa on dört sagatlyk ýol ol. Özem bar ota şaşlyk paşlyk bişirilýän ýerde çykyş etdiň üç adam bolup neme etdiňiz. A bul adamlary näme edip ýörsüňiz. Nämäň wekilhanasy. Dogry ol aňyrda amerikada obsýe oonyň a öňüne çykan olar otady okap ýören olar gelmeýä. A bi türkiýäň içindäki gelen näme bular ozal bir ýarym million syýasy gaçgakmy bular. Bular gastarbaýtyra bular. Hä? Bular gastarbaýter, bularyň togsan prosentinde ne bilim bar, ne sowat bar bulaň üçin. Onnoňam siz gürrüň edeňizde diňlemediňizmi? Ol men düşemegiň arkasyny tutjak däl ol ýaňky bir oň gürrüňiniň hemmesine men ynanşmam men ynanman ýetimem ýok men. Ýöne ol aýtdy, Men-ä, men-ä ýurduň içinde adam göremek diýdi. Ol ony sizi gorap diýýämi, ýa biderek bir dawa-jenjen bolup, bir giden bir dünýede bir dawa bolmasyn diýip tabşyrylan adam bolup diýýämi, men onçasyny aýdybiljek däl. Ýöne men siziň hemmäňize ýüzlenip aýdýan zadym, şu bir ýylyň içinde şol ýaňky ýigrimi sekiz ýyllap dil açybilmän millet zordan dil açdy, raýat ygtyýarlygyny giňeldi ugrady we bulaň baryny byssymylla salawmalikim diýip ine-hä şular diýip tabşyrdyňyz siz. Ine-hä eden işiňiz siziň. Kim barar? Niräk barar? Konstitusiýa üýtgetdi, aý indi boldy gutardy, hiç zadam gutarmaz. Gutarmaz. Ýurduň eýesem milletdir. Ýurduň gymmatlygam milletdir, halkdyr. Halk ugry tapar, pikir etmäň siz. Ol konstitusiýany, ol dogry ol haramdag o konstitusiýany bara edil bir wagt ol ýaňky bi togsanlyk köke bara toýlarda zatlarda bir her nemede her kimiň öýüne bir çekmäň içinde bukulyp saklanýady ol bir kyrk ýyl kyrk elli ýyl munada Şoňa el uran ýaly ol her wagt üýtgedip otyr, nähili üýtgedeýin diýse. Sebäbi ol pys-pys ol, etjegi içinde oň. Ondaňam Mara sen, ýaňky Kakamyrat, sen ol bizde ol ýegen bar, ol hakly, ol gelejegini bi, o ýalan sözüň näme seň? Hä? Haýsy ýegen bar? Kim öz daýysyny, öz ejesini, kakasyny satyp, seň ýanyňa gelip şugullap kim işlär? Hä? Bu milleti näme beýtirip bulap ýörsüň? Ol adamlar bar-a, hiç haçanam olardan ýüz öwürmez. Olar bal gününe batan adamlar, olar ýurt eýesi, hiç haçanam. Onuň üçin hormatly Türkmenistanyň raýatlary, eziz Türkmenistanyň milleti, halky göwün etmäň. Bu gygyryp geçen adamlaň hemmesi ni ýurduň içindäki adamlara bulaň haýry ýok. Bulaň hemmesi boş peşeň. Populizm diýilýän zadyň özi syýasy meseläň şo ganap duran gimoroýydyr. Onuň üçin bu eger bir zat etjek bolsaňyz, maksada etjek bolsaňyz, ol her ýurduň awusyny öz tazyjysy bilen awulamaly diýerler. Siz gölýäň, men ýaňy aýtdym, ol pos-po oň etjegi içini şoňa görä hereket etmeli. Eger-de siz bara ony gykylyk bilen aljak bolýan bolsaňyz, ol boş zat ol. Ol boş, hiç zadam edilmez. Bu berilýän wadalaň hemmesi boş. Boş. Baş şo ýol gözlemeli. Eger biz şondan ökde bolmasak, biz hiç haçan ýurduň içine-de barmarys, maksadymyza-da ýetmeris. Ýöne göreş diýilýän zat hiç haçan durmaly däldir. Göreşmeli. Milletiň bara düşünjesini giňeltmeli, agzyny birikdirmeli, şoň bilenem maksada ýetilmäň ýoluna düşmeli. Maksadymyza ýetmeli. Halkyň haky bar.